ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ tũgĩgĩ- tũkĩng'etia kagathĩti nguo tũkwĩraga nĩ ga kanairũ na karĩ ũhoro ũyũ ũtataga ta ũkĩ ngetwo kamahũ wa wairimũ kana mũthee kinagĩ Na niĩ manjũĩ Ebeneza kana karĩo. embereza kana karĩo Ĩĩ. Na- na- na bakũĩ mũno nĩ manjĩraga atĩrĩrĩ Mm. mũthuri ũcio ti mũru Na, ah, niĩ rĩ, Eh? na nĩ- nĩ ndĩmonaga gũkũ makĩhĩtũka. ona mũndũ ongorwo ndũrĩrĩ thutha ũyũ nĩ ũkũmu- nĩ ũkũmũgĩa Na akorwo na indo. Mũndũ? Ĩĩ. Karĩa ũngĩona mũndũ wĩna indo na nĩweka wega nĩ kuga ũguo ĩ. Ĩĩ. Mũndũ ũcio akorwo na indo rĩ. Ĩĩ. Ciothe cia gũkũ thĩ na cia cia gũciarwo nacio na cia gũthũkũma rĩ. Ĩĩ. Ũngĩka atĩa? Okĩte mũndũ. Ĩĩ, wĩna indo. Wĩna indo. Agakorwo na indo gũgũkĩra, na agagĩtuĩka wa gũka rĩ. Hau rĩ, nĩ thũmbĩ na rũhuho. thũmbĩ na kĩ na rũhuho ta ndau ndau ndau nda- ndaũrĩra kitu kwa kwa gũkenerera gũkenerera ĩni ũgakena Eh, ũcio macio nĩ motaro ma rĩrĩ ma Oha, karia andũ hena indo rĩ Mm. atindingagwo itherũ aca wĩnacio wĩ ciaku wĩnacio Eh, ndirĩ niĩ ntigo iria ciakĩrire cia gũciarwo rĩ Ndũkĩ- ndũkĩ- indo ĩcioka rĩ Mm, okorwo na mũkonyi no ngorwo nĩ kanua rĩ eh. kĩa rĩu rĩ gathĩti rĩ Mm. gakambĩrĩra na rĩrĩ Mm. kaugĩte wega ta wega cost of beauty ũcio ti ti kĩrĩa ũcio ti ũthaka ũthaka gakauga atĩrĩrĩ ũthaka nĩ ũrĩ ngarama cost nĩ nĩ ngarama cost nĩ ngarama ũgatuĩka atĩrĩrĩ Mm. dying hair can reduce sperm count Rĩu nĩ- wĩraga niĩ ndiũĩ gĩthũngũ nĩ- na- na niĩ ndĩhaga gũtaũrĩra ngakwĩra atĩrĩrĩ gwĩkĩra kĩrĩa kaingĩ na kaingĩ andũ nĩmo- nĩũkoraga makĩenda ũthaka mũno ona nĩ nyendete ona nĩ nĩndĩ wendete ũthaka no rĩu ũgakora andũ nĩ makinyaga to- to an extent ya gwĩkĩra ndaĩ gwĩkĩra rangi ũyũ ũhakagwo njuĩrĩ Ci- ci- cenjie ĩĩ ithakare ithakare Ka- ka- ka- kagathĩti gagatwĩra atĩrĩ haha first page atĩ kũhaka ndaĩ nĩ kũ- nĩ kũnyihagia rĩrĩ

okorwo arĩ na igĩrĩ ũgatigwo na ĩmwe okorwo arĩ na ĩmwe ũgakorwo ũtarĩ no rĩu ũcio nĩ nĩ kĩrĩa nĩ nĩ thogora wa rĩrĩ wa ũthaka oroho rĩ kagathĩti hena rĩrĩ hena ũhoro ũcio wa ũthaka tũgũkora page 22 ya kagathĩti kau oroho harĩ na kĩriga thĩinĩ wa kagathĩti tondũ kũrĩa mwena wa rĩrĩ ona tũtikũgweta nĩkũ no hena MCA ũtũhete kĩriga mũno gũkũ Ĩĩ, MC nĩ atũrigithĩtie rĩrĩ ka kana akoretwo akĩrĩa ngũkũ kana Na- tũcui ka- ehe kana andũ akoretwo akĩrĩa ngũkũ na akarĩa itumbĩ ciothe ciothe MC ũcio nĩ- na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ a- athuri a itũra kũrĩa kũ- a- a- kũ- kũu kwa mwena mwena ũcio wa mu- mu- mũteti ũcio MC ũcio rĩ nĩ mamũkanĩtie mũtugo ũcio mũru Mheshimiwa. Ĩĩ tondũ nĩ ũru mũno karĩo rĩrĩ, nĩ ũru mũno karĩo ũgakorwo atĩ atĩ we wĩ ta mũthuri ũkarugĩrwo itu, ũka ũka ũkarĩa ngũkũ, ũkanyita ngũkũ ũkarĩa, Ũkarĩa. ũkaingĩra nahau thĩiniĩ ũkahiũria mũtwe, ũka ũkauma ningĩ ũkahagĩra pan riko, Ũkaruga matumbĩ ũ maku. ũkaruga matumbĩ marĩa ũkarĩa. Ũkarĩa. Na nĩ ndemu Na nĩ ũrekĩra. ndemu ũrekĩra indo ici cierĩ. Rĩu ũhoro wa MC ũcio rĩ, Wĩ haha. wĩ haha page mũgwanja. Kaĩ MCA. Ririkana tũkwĩraga page ya mbere ya kagathĩti nĩyo ĩkoragwo ĩ ũthiũ wa ngathĩti nĩgetha tũkamenya kĩrĩa gĩ thĩiniĩ na nĩgetha tũkamenya harĩa tũkũhumbura nĩgetha tũgagũtwara na mũtaratara nĩgetha ũkona ũgakĩigua ũkĩrĩ kuo. Oho karatathi-inĩ gaka ga mbere karĩ yo rĩ, ũyũ nake rĩ etagwo Vera Sidika. Verasidika ngwĩciria wanamũigua. No ndingĩhota kuga ũũ gũtamũka. Verasidika? Ĩĩ Verasidika rĩ, Verasidika nĩ nĩ mũtumia ũrĩa rĩrĩ, mũthaka, wĩ ithũra njega mũno thĩinĩ wa thĩ. Mũthaka? Ĩĩ. Ĩĩ kĩrĩa kĩrĩa kĩrĩa rĩ, kĩrĩa no no ndarĩ na nguo. Ĩĩ, ĩĩ, hau kũu tiguo tũkĩonagĩra rĩrĩ, tũgakĩona ũrĩa kĩhuana. Gakoragwo ge socialite. Socialite nĩ andũ aya makoragwo kũrĩa nenda-inĩ rĩ, nĩ moĩkaine mũno. Ta rĩu ta rwa ka gaka. Rĩu nĩ ũkuona rĩu nake nake arauga atĩrĩrĩ. atĩ atĩ atĩ atĩ ena thayũ na nĩ ahikire na e settled we rĩu ndarĩ na maũndũ mau mũkoragwo namo ma wana ena mũthuri ena mũthuri hau hega hau ha mũthuri Eh, eh. Vera Sidika rĩu ena mũthuri Eh, oho tarĩ kũrĩa mwena wa Kakamega nakuo rĩ kwĩna kĩ kwĩna kwĩna rĩrĩ kwĩna arwaru makoretwo makĩiya neti cia rĩrĩ cia mis- mi- mosquito Rwagĩ. Ĩĩ rwagĩ, rwagĩ, rwagĩ rĩ, kũu kũu makoretwo makĩiya kĩrĩa, Rwagĩ. ma- ĩ ti rwagĩ, No, nĩkĩ maraiya? kĩrĩa neti cia rwagĩ. Nguga nĩ rwagĩ maraiya ĩ. Ĩĩ. Nguga na gwitũ kwĩna rwagĩ rũingĩ mũno moke marũiye. Aca aya maraiya neti, ngwĩciria na kũrĩa nĩ kũrĩ rĩrĩ, rwagĩ wĩ kuo matingĩenda rwagĩ. Nĩkĩo maraiya neti. Rĩu korwo korwo wamwona mere ona gwitũ moke maiyĩre mwathĩ Na- na- na haha ũguo tũkĩrĩkĩrĩria page one ya kagatheti kako- tũkĩ- tũkerwo atĩrĩrĩ let kids call your boyfriend by name atĩ okorwo we wĩ mũhiki na nĩ ũrĩ na boyfriend na nĩ ũrĩ na kana nĩ waciarĩte hau gabere boyfriend ũrĩa oka ndũbatiĩ kũmwĩra atĩ amwĩte Boyfriend. ndati boyfriend nĩ mũrata nĩ mũrata okorwo etagwo kĩmĩngĩ ĩra mwana waku ũyũ nĩ kĩmĩngĩ ti ndati ti ndati ongorwo nĩ nĩ nĩ nĩ tau ongorwo nĩ nĩ nĩ- nĩ kĩhiũ ĩra mwana waku ũyũ nĩ no ũyũ no nĩ kĩ- nĩ kĩhiũ nĩ kĩhiũ ti ndati na nĩ wega na nĩ wega ũhoro ũcio tũkaũigua page 17 oroho kagathĩti gakaria ũhoro wa rĩrĩ wa wendia wa mahiga ma goro mathahabu mathahabu yo nĩ